Pisalema ya makumenharhu nkombo, U nga tshuki u tipandzisa nhloko hikwalaho ka vanhu lavo homboloka, vadyohi u nga tshuki u va vondzoka. Va ta hatla va oma ku kota byanyi, va vuna ku fana ni swimilana swa rihlaza. Wena tshemba Hosi, u endla leswinene, kutani u ta tshamiseka etikweni u nga chavisiwi hi nchumu. Tsakela Hosi Xikwembu, kutani xona xi ta ku nyika leswi mbilu ya wena yi swi navelaka. Andlala makungu ya wena emahlweni ka hosi Xikwembu. Xi tshembe, kutani xona xi ta tirha. Xi ta ku khanisa, xi vangamisa ku lulama ka wena ku fana ni dyambu ni nhlekani. Loko u ri emahlweni ka hosi Xikwembu, miyela u langutela xona. Lava humelelaka etindleleni ta vona kumbe lava endlaka makungu layo biha, u nga tipandzisi nhloko hi vona. Tshika ku swi hlundzuka, u fularhela vukarhi. U nga tipandzisi nhloko, hikuva swi vanga leswo biha ntsena. Lavo homboloka va ta herisiwa, kasi lava tshembaka Hosi va ta kuma tiko va ri teka ri va ra vona. Ku nga ri khale, lavo homboloka va ta nyamalala. U ta va lava endhawini ya vona, kambe u nge va kumi. Kambe lava titsongahataka va ta kuma tiko ra vona, va ta dya mihandzu ya rona leyo tala va tiphina. Lowo homboloka u boha makungu yo lwa ni lowo lulama, a n'wi pfhumpfhela. Kambe n'winyi wa hinkwaswo u hleka lavo homboloka, hikuva wa swi vona leswaku siku ra ku avanyisiwa ka vona ri le kusuhi. Lavo homboloka va hloma matlhari va konga ni vurha, va lava ku herisa swisiwana ni lava pfumalaka, va ringeta ku dlaya lava lulameke. kambe matlhari ya vona ma ta tlhava vona vinyi. Vurha bya vona byi ta tshoveleriwa. Leswi ntsanana leswi munhu wo lulama a nga na swona swi tlula rifuwo ra vanhu vo tala lavo homboloka. Matimba ya vona ma ta herisiwa, kambe vanhu lavo lulama Hosi Xikwembu xa va biyelela. Masiku hinkwawo Hosi Xikwembu xi tikarhatela lava nga riki na xisandzu. Ndzhaka ya vona yi ta va kona hi laha ku nga heriki. Enkarhini lowo tika va nge nyumisiwi, va ta dya va xurha hambiloko dyandza ri ri kona. Kambe lavo homboloka va nge poni, valala va Hosi Xikwembu va ta vuna ku kota swiluva swa le nhoveni, va ta tshwa va hela, va nyamalala. Munhu wo homboloka u tsakela ku lomba swa van'wana, kambe a nga swi tlherisi, kasi lowo lulama u twela vanhu vusiwana, wa hanana. Hakunene, vanhu lava Hosi Xikwembu xi va katekisaka va ta nyikiwa tiko ri va ra vona, kambe lava xi va rhuketelaka va ta humesiwa eka rona. Munhu loyi Hosi Xikwembu xi tsakelaka mahanyelo ya yena, u nyikiwa hi xona ku fuma a nga chavi nchumu. Loko o tshuka a wile, a nge etleleli makumu, Hosi Xikwembu xi ta n'wi khoma hi voko xi n'wi pfuxa. Ndzi vile jaha, sweswi ndzi dyuharile, kambe a ndzi si vona Xikwembu xi tshika munhu wo lulama. Hambi va ri va ye, vana va yena, a ndzi si va vona va kombela swakudya. Minkarhi hinkwayo u twela van'wana vusiwana, a va lomba swa yena, ni vana va yena va kateka. Loko mi endla leswinene mi fularhela leswo biha, mi ta tshamiseka minkarhi hinkwayo, Hikuva Hosi Xikwembu xi tsakela leswo lulama, lava va xi khongelaka a xi nge va tshiki empfhukeni, xi ta va hlayisa hi laha ku nga heriki. Kambe vana va lavo homboloka vona va ta heriseriwa makumu. Lavo lulama va ta nyikiwa tiko ri va ra vona, va ta tshama eka rona hi laha ku nga heriki. Nomo wa munhu wo lulama wu humesa swa vutlhari, Ririmi ra yena ri vulavula leswi lulameke. U hlayisa nawu wa Xikwembu xa yena embilwini ya yena. Loko a famba, a nga khuguli hi nchumu. Munhu wo homboloka u xiyaxiya lowo lulama, u lava ndlela ya ku n'wi dlaya. Kambe Hosi Xikwembu xi nge pfumeli leswaku lowo lulama a hluriwa hi lowo homboloka. Hambi loko lowo lulama a nga tisiwa ehubyeni, Xikwembu xi ta n'wi biyelela. Tshemba Hosi Xikwembu, u famba endleleni ya xona. Xi ta ku tlakusa xi ku nyika tiko, kutani u ta hlalela ku herisiwa ka lavo homboloka. Ndzi vonile munhu wo homboloka wo chavisa. A navile ku fana ni murhi wa matluka ya rihlaza. Kuteloko ndzi tlhela ndzi hundza ha kona, a ndza ha n'wi kumanga. Ndzi lavile hinkwako, kambe a a nyamalalarile. Xiyaxiya lava nga riki na xisandzu